Aquesta setmana, TV Òc es anat vistalhar lo collègi de Vauvert, au país de Rol e Còdi. Vauvert, un nom trascositan, nom tirat dau latin Valle Viridi, Vau ver del vistre en occitan. Lo collègi ten una seccion d'occitan que fai flori a mes dos professors, dòno Patus e dòno Albèrt. Siáu professor d'occitan dins dos collègi, lo collègi de Vau ver, donc aquí la Vallée Verte, e lo collègi de Vergés, que se son la Garrigueta. Dins los dus establiments li condicions son un pauc diferentas, es a dire qu'au collègi de Vergés i a un ensenhament de duas oras per setmana per tot lo monde e aquí au collègi de Vauvert i a un cursus d'iniciacion a una ora per setmana e un cursus bilango a duas oras per setmana. Aquò nos permet de resaupre e d'acuelhir toti lis enfants que demandon de faire occitan. Aquí a la Debuto èra un cursus bilingue, es a dire que li cours d'istòrio geografio èran fachs en istòrio e en occitan. E puèi ara coma avèm pas de professor amb la double valèncio, la possibilitat de lo faire, es passat bilango. Vaquí. Lo projècte de Kamishibai es un projècte qu'a gaire l'idèi o ieu de metre en plaço per li siaiseno, ero subretot per faire una ligason eme lis escòlo de la del sector, per balhar un vèjo au pichó de de s'inscrire a l'occitan au collègi. Çò que m'agrada tot dins lo projècte es que es ludic, mai tanben es un mejan, foguèt un mejan per ieu d'introduire lo vocabulari de jorn de la familha, per exemple, li jorn de la setmana. Foguèt ben Emili pichò perque recitar un conte per elli es encara, an encara una imaginacion, an encara lo ton, lo ritme, en sièisena que son encara pichons.

Dimècres, Estèu ne pejor son costat amb una escumpa negra. Divendres, l'aucèl lo copa e lo fa còire. Un pichon aucèu. I anam. Dissabte ne'n donon ací Zaucelu. A vos. Dissabte ne'n donon ací. Per venir professor d'occitan, arrò i a çò que se sona un mastèr, es a dire que son d'estudi longaçò, son pas justo après lo bachilirat. Per ensenhar l'occitan avèm de libre, avèm de metòde. Per exemple, nos servissèm ara dau manual Ogbe, qu'es sortit i a quatre o cinc ans, e per lo collègi i a Tutabe que nos servissèm, e tanben un pichòt casèrn d'exercici que dato ara, que s'apèla lo casèrn d'occitan per la seisena e per la cinquena. E aquí se fa de provençau, au Vauvert e Vergés s'ensenha en provençau. Li condicions, es verai qu'au collègi de Vauvert li condicions son vertadierament bono, es a dire que lo professor d'occitan fa partidor completament de l'establiment. Li zuro, i a pas de bates tocat amb nadó per per donar li zuro. E avèm de pichó, avèm l'astre d'aver de familho que nos sostenon e que mandan lor pichó dins la seccion. E i a tanben une brave coesion ambe lis escòlo dau sector, onte nos acueisson ambe plaser per presentar l'occitan ai pichons de CM2 e fasent tanben de ligason ambe lis escòl. Donc aquí, coma ver Gèso, son de condicions vertadièrament favorablo e bono. Ai començat l'occitan a l'escòla primaire de Beuvezin e ai au collègi depuèi la seisena. Mon professor es Madame Patus. Aquest an travalha sus lo biau e lo chivau de Camargo. L'occitan me plai per se qu'es una lenga regional. Ieu que sieu pas d'aquí, sieu de Paris, l'occitan me plai e es una bèla lenga. Darrièr l'ostau, i a un arbre.

Lo primier cò ei legir ieu lo kamishibai. Aprèp avèm començat de lo recitar per grups, puèi après solets, per grups, solets, e faguèt aquí un ambient, un ambient positiu, perque per eles èra un pauc la concurréncia de dire lo melhor, de prononciar ben, de s'entrainar a parlar l'occitan ambe un conte, e qu'èra un bon mejan per eles de practicar la lenga. La recitacion dau conte serà mandat e presentat per lis escòla. dau sectu, donc serà per exemple a Vauvèr, al Quelar, per mostrar çò que fasèm en occitan dins lo cursus una ora per setmana, mas serà tanben un mejan per presentar l'autre possibilitat de curs, es a dire la seccion a dos oras per setmana. Donc serà un mejan de far de ligasons aquí. Adiu!

a Besiès e lo materiau donc foguèt mes a disposicion. Ieu faguèri de teatre, donc ei me soi un pau servido de çò que savioi per metre en plaça lo projècte e aguèri l'idèia per lo rendre autentic de faire venir TVOC que mercègi. Lo projècte foguèt ben aculhit Li pichons èri content, èron contents perque subretot la telé vegnon per filmar e aquò valièt fòrça ban au projècte perque lo rendèt realista e subretot verai. Donc per elle èra un mejan de s'exprimir dins una lenga tres per elle e èra tanben un mejan de se servir de l'occitan per montar un projècte e per Mostrar la lengo di lo collègi mai tabé per lis escolo de la region e per ieu es interessent de montar de projècte com aquo. Aime la lengo occitan. Lei tradicion, li biòu. Les fèstes d'estiu. La fèsta de Vau Verd. Aprenez tout sur la Camargue. Podan faire Une sortida en Camargo. Malgrat que l'occitan es una lenga original que m'apren fòrça causas. Ei mi l'occitan es agradiu. Ei ma l'occitan es un bèlo lenga, se non val lo francés. Ei mi l'occitan car i a de mots qui son mi francés mi espanhòl. Eò, es normau, es perqué es una lenga romana.

que m'agrada lo mai es transmission, perque lo mot transmission fa partit de, de, del mestier que fau cada jorn e que ma, çò que m'agrada mai, es a dire transmetre una lenga, transmetre mai qu'una lenga, un patrimòni viu, que viu cada jorn e que servís per la generacion que venon e qu'es aquí e qu'ei per mission, mai qu'una mission es una causida de vida de transmetre. Lo mot qu'aimi mens es solesa, perque sovent dins la vida sèm confrontats a las. A la solesa, es a dire que se sentissen sol, isolat, qu'a vent d'ideioma que sovent es complicat de metre en òbra e sovent se poden sentir sol e aquel mot m'agrada pas perque es un o meno de pejoratisme que es pas agradiu de viure. Mon cò de còr e es sovent un cò de còr partejat. Es La cançon de Mauresca, Ana manja au barri, es una cançon que me met en jòia, que met de bam au còr e que balha en bèja de se bolegar e de se sentir ben.